Nnɛ yɛreba bɛhwɛ Akanfoɔ awaregyeɛ amammerɛ ne amaneɛ. Sɛdeɛ na Akan atitefoɔ no wɔgye awareɛ ɛma wɔn mmabaa, aware papa, amammerɛ kwan so awareɛ, ɛno na nnɛ David Ado Boateng me ne wo ɛreba bɛpinsepinsee mu yi. Ɛfiri sɛ tete berɛ mu no, na Akanfoɔ nkɔ awareɛ kɛkɛ. Tete berɛ mu no, na wɔhunu sɛ awareɛ som bo, ɛfiri sɛ Onyankopɔn na ɛhyɛ aseɛ de awareɛ tintim hɔ. firi abɔdeɛ mfitiaseɛ ase. Enti yɛn nananom soo mu yie, wɔkuraa mu de amammerɛ papa bataa ho. Enti ansa na wɔn babaa bɛkɔ awareɛ no, wɔyɛ nhwehwɛmu yie wɔ barima no akyi kɔhwɛ sɛ barima no abusua mu ɔhaw biara nni hɔ, amanneɛ biara nni hɔ, yare bɔne nni hɔ, mpo abusua no kita suban papa anaa. Wɔyɛ saa nhwehwɛmu no nyinaa ansa na wɔagya wɔn mmabaa kwan sɛ wɔnkɔ awareɛ. Saa ara nso na ɔbarima no abusua nso hwehwɛ ɔbaa no abusua mu hu sɛ abusua no abakɔsɛm mu no, yare bɔne bi nni hɔ, ɔhaw bɔne bi nni hɔ, musuo bi nni hɔ. Mpo no, ɔbaa no abusuafoɔ no, wɔbɛkita suban papa ne ɔbra pa ansa na wɔagya wɔn babarima kwan sɛ wɔnkɔ awareɛ. Enti, yɛhwɛ a yɛn nananom na wɔdi awareɛ mu, na awareɛ ɛsom wɔn bo yie. Ɛno nti na wɔhunu no sɛ ansa na wɔbɛkɔ awareɛ no, ɛsɛ sɛ woyɛ aberanteɛ, ababaawa, woyɛ abusua bi a, moboaboa mo ho yie, mosiesie mo ho yie wɔ amammerɛ kwan so. Na ɛnnɛ yi, ɛnte saa. Ɛnnɛ, yehu obi wɔ baabibiara a, yɛfa no sɛ yɛn yere prɛko pɛ. Mpo no, yetumi ne nnipa bi ware sie ansa na abusuafo ahu, ansa na yɛayɛ amammerɛ. Yetumi hyia obi da koro pɛ ne no kohyia mu wɔ nna mu ansa na aware mpo atoa so. Ɛba no saa a, ne yɛtoto yɛn amammerɛ ase, na mefa saa akwannya wei so de akyerɛ Akanfoɔ tete atempɔn a Wɔnyaa aware pa maa wɔn kra, wɔnyaa aware pa maa wɔn babaa, wɔnyaa aware pa a ɛnnɛ Akanfoɔ no bi, tetefoɔ no bi, ebi da so te awareɛ ase bɛsi nnɛ da yi. Obi adi awareɛ mu 80 years, obi adi awareɛ mu 50 years, obi ɔne ne kunu ne ne yere na ɛte 70 years. Ɛfiri sɛ Bible sɛ yɛnkae tete atempɔn no, deɛ ɔkwan pa ne da, na yɛanya ahome pa de ama yɛn kra. Nti yɛba bɛhwɛ Akanfoɔ awaredeɛ. ankasa ankasa ankasa sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn mmerante a yɛasi so, mmabunu a asi so, mmaa, abusua bi, sɛ wɔbɛkɔ awareɛ anaa wɔbɛgye awareɛ ama wɔn babaa a, wɔafa saa tete amammerɛ kwan no so na aboa wɔn ma wɔatumi asi gyinaeɛ papa wɔ wɔn ba anaaso wɔn mma daakye mu.